tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang so ga ke yo tlha ke senya nako ka go bala dikarata one by one se ke tlo se dirang fela kono go fetiša molaetša go lena gore video ya rena e se ka ya ba video e telele telele okay go go ba bangwe ba e le gore o kgwetše le gore ga o šome ga o bereke but o nyakana le mošomo ye ke nako yela ya gore o thome go applyela mo e le gore o ka applyela gona prepare cv ya gago o submit mo o ka submitang gona and when coming to taba tša mebereko o seke wa ba le go kgetha o ka no ba o ke thutetše dithuto tše di itseng mme bona le diploma goba certificate goba degree goba honors jalo le jalo so wa kgotelo gore ke sebaka wena le yona qualification ya gago goba bile o na le matric fela ke sebaka wena le yona qualification ya gago o nyakana le mošomo eupša ga o kgwetše selo ye ke nako e la gore o se ka ba le go kgetha mešomo a kere so o no re in the meantime go tswa gore o sa emetše um mošomo wa thuto tše le gore wena ke thutetše tšona maybe o submithe di-cv mo le mo o sa emetse gore mohlomong ba go bitše goba mohlomong o emetse gore ba advertise o kgone go applya in the meantime o na le gore o tlho o dutše o tshwere ke stress go kgopela nto ngwe lengwe o nyaka o tshwanetse o kgopele go certifya go dira dicopy wa thoma wa kgopela and o nyaka go ba independent

mo o rekišwang di-products tše di itseng jwalo le jwalo sepela le cv ya gago o fihle mola kgopelo bona manager gomme o ba tlhalose gore o nyakana le mošomo o submithe cv ya gago mo kare o ya gona wa kgwetsa ba botsa ra for now ga re nyake batho o seke wa nyama ba bantšhi le na le go nyama ge go diragala so wa tsena shopa mathomo ya bedi ya boraro ka mokana ba botsa gore ga re hire then immediately wa nyama o sana energy ya gore o ka tsena ka dishopong tše dingwe immediately wa tlogela o seke wa nyama ka gore mo lucky ya gago e leng gona o ka se tsebe mangele ya gago ba bontšha kganya ka raphelo ba gago ba bontšha gore dilo tše dibotse di tlotla mo go wena di-blessings ke tše dintšhi ka raphelo ba gago e re pele o submita cv tša gago o lete keresago e tšhweu o lete kerese e redi o lete keresago e green o rapele O rapele, o rapelele mošomoki, o begele mangwelwe a gago gore jwale ke a tšwa ko nyakana le mošomo, ke ya dishopong tše disolo tše diso, gomme ko nyakana le mošomo ke kgopela gore le tlišeng kganya. Ba ntšeye, ge ba bona CV yaka ba e bone e phadima, ba bone kganya mo go yona, gomme ba mpitše ba mphe mošomo. Se se le ngwanaka gore o se ke wa nyama. Okay? And-e go ba e le gore mohlomongwe le a šoma well o ka no ba e le gore o nyaka you know go dira something else on the other side goba mohlomongwe o nyaka go applyela position ya godimo jwalo le jwalo ye ke nako ele ya gore o submit-e and then o ntse o tsena mo online o checka di-advertisement tša mebereko goba mohlomongwe o reka newspaper o checka di-adverts a kere ye ke nako ele ya gore o rapele ke bona mabati a bulega dilo tše botse di tla ka ra bophelo ba gago so ra re ye ke beke ya e le gore lucky e tla kore ba bantši like ya bona e tlo thoma this week okay and ebile ke bona le leeto ka ra bophelo ba gago maybe o ka ba tsamaya kgotse le gore maybe o plana go visitor someone e ka ba a friend e ka ba a family member e ka no ba leeto la kgauswi e ka no ba leeto la kgole akere wena kwana o tlo tseba gore na ke leeto la mohuta mane le gore wena o tlo le tšea mme ebile ga o yo visitor anyone motlho mongwe go na le tse le gore o ya go di reka kae kae o stocka lo tse le gore di tsamaišana le kgwebo ya gago jalo le jalo akere ke bona e tlo ba leeto le le botse leeto le le gore le safe akere and then molaetša o le gore wa kgwetse ka gore o tlo no tlhokomela mo tseleng ge e le gore kwena o reilang wa reila ka tlhokomelo ge e le gore um o nametše e ka ba taxi e ka ba whatever e le gore o e nametše koloi e itseng tloga kae ka thapelo ka mehla akere and then go ba e le gore le na le di-business molaetša o tlang go wena ke wa gore um run-a business ya gago ka tsela ya maleba run-a business ya gago ka tsela ya maleba o make sure gore business ya gago e go tlišetša letseno o se ka kgwetša le gore o a looser ga o gain o tshwanetse o gaine akere so rana business ya go ka tsela maleba and ge e le gore maybe business ya setse e gotse mo e le gore o kgonne go hira batho ba babedi ba bararo ba e le gore ba go thuša and then ke nto e la gore batho bakhe le bona ba rute mmereko ka tsela maleba mo e le gore o le dila le di-customers a kere ba tsebe go tshwara di-customers a kere di-customers di boe gape um ba be le o be le mokgole wa gore kore ba tlhomphe nako kore motho a se ka tšea advantage ya gore a ke moketekete ga a tshwenye ba tshwanetse ba o respect-e as o le wena monga mmereko akere and then ba dire mošomo ka tshwanelo go ra gore ge motho ona a fitlha la mathomo go hira motho o se ka ba le mokgole wa ba le dihlong tša go bontšha motho gore o tshwanetse o dire one two three four five ge e le gore maybe o tšhaba go no mmotša ka molomo wa gago ke tlo kgopela gore everything e le gore motho o tla ba e dira e type-e type gore wena mošomo wa gago o tlo bereka solo solo solo so le ge e le gore ga se kgwebo motho ke motho le gore o tla a o thuša ka mo gae ka mo lapeng o ngwana dilo tša gago gabotse wa montšha gore um mošomo wa gago maybe during, during the month mondays so tuesday so jalo le jalo month end so le so o dira one two three akere and then every two months goba every three months o dira one two three so ke ka mokgwa e le gore swantse o bontšhe batho ba e le gore ba o šomela gore dilo tsa gago tsa bophelo di kgone go tlo sepele ka tsela e le gore um wena o rata di sepele ka gona gore o kgone go khipha babereki o se ka kgotsa le gore mamotlha this month o hirile o mafelelo a kgwedi ba after two months o sepetse after mo o nyaka o mongwe jwalo le jwalo o se ka kgotse gore batho ba tsena ba etšwa ba bangwe ba tla ka di-energy tše e le gore ga se tše di botse wa tla kgotse e le gore mafeleletsong le wena dilo tseo di-energy tša bona di o tlišetša lefifi akere and then ka mehla o tlo no bitša batho ba le gore wa ba trusta okay and then ye ke nako e le ya gore o be creative Mang e le ao ba tla tla go wena, ba etla ba tlo go bontšha tše dingwe tša bophelo. Ba ka go tlišetša di-creative ideas. O ka kgotha le gore o ba motho e le gorego o thoma beke ne ge o dutše ka mehla ka mo monaganong wa gago ntho e tlang kudu ke dilo tše le gore di amana le kgwebo. O thoma kgwebo e itseng goba go dira selo se se itseng, selo se le gore se tla tla se go tlišetša letseno. ka nako ge nako e ntše e ya akere and then when coming to motho le gore already o setse ena le kgwebo o na le batho le gore ba o šomela tshwara babereki bao gabotse akere o seke wa rula ka kore wa kgotsa le wena motho ola o le gore o bogale too much akere ba bontšhe dilo gabotse ka lerato o tse gore batho ga re tshwane ebile ga se re fiwe ka go tshwana go na le ba e le gore um matsogo a bona a kutu kudu gampe when coming to go cleaner kore ke dithakga tšela tša tlhago gwa ba le ba e le gore ga se bona dithakga ke motho e le gore o nyaka go fela a gopotšiwa mo le moke ee o ka no ba o mmoditše motho go mo hira gore wena o tlo dira one two three mara go kgwetša o fela o sa kgotsofale mme tše gabotse ka lerato o fela o mo gopotša jwalo le jwalo e no bare o se ka wa ba too- o se ka wa ba bogale too much e ba boletsa go bona o ba treate gabotse and then ye ke beke le ya gore o be le nako ele ya gore o relax-e nyana mohlomongwe o berekile too much dibeke tša go feta goba matšatši a go feta goba dikgwedi tša go feta e ba le le ka ba one day if ge e le gore wa ke pereka maybe o no ipotsa gore today goba neng neng ke tlo tšea off or a re ke tlo khutša ke tlo ba le nako ya go no khutša goba ge e le gore business ya gago ga e o dumelele gore o tšee off

jwalo le jwalo ke gore o no ba le sometime alone o bue le mokgwa ola wa o ke kgopola wa o ke nagana o connecte le soul ya gago o connect kore o clear your mind o kgone o tseba kore o kgone o connecta to your soul o kgone o tseba rona wena o lebile kae ge e le o na le kgwebo kgwebo ya gago e lebile kae dilo di sepela ka tsela maleba na ge e le gore o na le o šoma mo šomang gona ana dilo tša gago di sepela ka tsela maleba na ana o gaina knowledge mo o berekang gona na a na increase e ba gona na, ba o recognize-a na, ba recognize-a mošomo wa gago na, ba kgotsofala ka mošomo o o dirago na. ge e le gore o nyakana le mošomo and then le gona ke nako ele ya go unwinda mo e le gore o tla ba o raise di-vibrations tša gago gore the universe e kgone go kwa sello sa gago o kgone go kry-a di-answers tše e le gore wena wa di nyaka wa di hloka o kgone go hwetša mošomo e le gore wena wa o nyaka okay and then ge re bolela ka taba tša ditšhelete go na le motho e le gore a ka tlogo fa tšhelete beke yona ye tšhelete gorena e tla ba e tšwa ka nna ena ga ke tsebe motlho mongwe ke mo šomang gona maybe ba tlo go patela ke payday goba motlho mongwe o na le tšhelete e le gore o tlo e hwetša o ka ne ba o e expecta already e le tšhelete e le gore motlho mongwe maybe o bo o investile kae kae a ke re wa ipotsa gore okay let me e re ke ntšhe boketenyana ke dire one two three ka yona o tlo no e tšea o tshwanetse o e šomiša ka tsela maleba ba re e šomiša gabotse o se ka yo e waster e re go e tšea o e tšea o le gore already o dirile budget ya gago wa tseba gore okay ke tlo tšea this much ka dira so ka tšea this much ka dira so ka tšea this much ka bea ka gare ga di-savings account jaaka jwalo le jwalo goba e ka ba a surprise wa kgotsa gore o tlo kopana le motho o re ke galo sa mmone goba motho wa mmona wa mo tseba o mmona ka metlha but wa kgotsa gore motho ona o tshwaretse se sengwe go na le motho gore o tlo go fa tšhelete beke yona eke so sa botlhokwa gore tšhelete we e šomiša gabotse o seke wa e waste o seka e tšewa e lokela ka re ga toilet wa e flasha e šomiša gabotse Ge o ka kgotša the universe e romela batho mo go wena, batho ba le ba tla bjale ka mangeloi, batho le gore ba o fa dimpho, ba o fa ditšhelete. O kgotša gore wena tšhelete tšela wa di tša wa di waster. Tseba gore the universe e tla tswalela mabati. Motho a se ka o fa tšhelete a re wa go thuša, wena wa tša tšhelete yela wa e reka jwala ka yona, madila ka yona, e šomiše dilo tša bohlokwa lebelela ka gae pele gore na dinyakwa tša ka mo gae di needs ka mokana tsona di kgonne go di fitlhelela na ge le ra se le kgone go di fitlhelela tše yengwe o phetšhe mo phetšhang gona o seke wa yo e waster dilo tše dingwe ga se di-priority kana maphelo a rena le o ka e tlhoka nto uwe ga gona motho wa bonang ene ebile le wena o ka se je ke selo mara go ka kgotha e le gore ga o kgone go phethagatša di-needs tša gago go di fihlelela di-needs tša gago then ke bothata ge re bolela ka di-needs re tlo bolela ka go ba le legae mo motho a dulang gona re tlo bolela ka go ba le diaparo go ba le diaparo a e re gore wena every month o sepela o ye go reka re tlo bolela ka mabaka a go tshwana le dijo dijo di tshwanetse di be gona ka mo gae le ge dijo di le gona but o gopole gore ga wa tshwanela go go berekela dijo o tshwanetse le wena o šupe o ra re ka o tshwanetse go bega botse go kgahlise o kgone go šupa gore ke kgone go dira one two three okay and then ye nngwe wa e tša wa e saver gabotse for motlha e le gore um dilo tša bophelo tla ba di sa sepela gabotse and then wa tswara okay ke na le something se e le gore ke se savile kae kae tšetšengwe go ba le emergency ga o na le ka sente o se ka ekhwetša o sepela o ya dibankeng o lona o ya bomatšhoniseng o lona goba o thoma founela batho one by one ba kgopela ditšhelete then wa gapeletša gore o ba botse o rena wena o diang ka tšhelete ewe And then o ka nna wa kgakgana le molekane wa gago goba mogwera wa gago goba o mongwe wa ba lelapa a member of the family family member mm. Eh, go kgakgana ga lena ntho e ka tliša ke sephiri se le gore se ka tlo tuloga re bolela ka sephiri e ka no ba sephiri se segolo se e le gore se tla go kweša pelo bohloko goba e ka no ba a simple simple thing nto e nnyane maybe motho o dira something a lebala go go botša gobane gore ke tla go botša a lebala goba mohlomongwe a ipotsa gore e ye re ke se ke ka mmotša a ka tla kwata. mare ya ba gore mafeleletsong o tlo tseba ka yona and then go yo tseba o kwata le go feta rather than nka bantša go boditše le mathomong o kwate mare o kwate boleta ba mohlomong le o se ka kwata because o go boditše so go na le ntho e le gore ka nna ya tlo le kgakgantšha a kere and then go ra gore yona o tla bona na o tla berekana jwang le yona mara um molaetša o montši kore o mogolo kore o se ka ba too much gara mašata o avoide mašata ka na- ka- ka- ka- ka- ka mekgwa e mentši avoida go kwata a kere ke a kwata gore kwa- eh, ke a tseba gore go kwata ke tše dingwe tša di-emotions tše re nago le tšona re le batho and then ka nako ngwe di-emotions ga re kgone go di-controla a kere everyone wa kwata everyone o ga a kwatile o bolela ka mokgwa a bolelang mara a sa dimine a bolediša ke ntho la gore o kwatile mara a re tryeng go e-controla anger yeke go kwata mo a re go controleng ka nako nngwe wa kwata and wa kgotsa le gore ntho ela ke nto e nnyane a se nto e le gore be tshwanetse o ne o kwatisa ka mokgwa wena o kwatileng ka gona wa kwata go dula mafelelofelo mo e le gore o feleletša mo mmeleng o sa e kwa gabotse o rema ke ditlhogo um o tshwere ke stress and then o o causa bolwetse bo bo itseng di-blood pressure di ya godimo jwalo le jwalo unnecessarily. so gona dilo tše dingwe o no e lebelela ntho e la and then mohlomongwe kore go na le go kwa okare e tlo go kwatiša maybe e ba le thapelonyana goba before o rapela light-a kerese ya gago e tšhweu o no dira di-breathing exercise tša gago le ge o le ka se light-e kerese dira di-breathing exercise tša gago hema gabedi gararo and then ge o fetša o tla kwa ebile gore o tla kwa moya o thoma o ya fase pelo e sa le bohloko ka mokgwa ola. and then ge e le gore o ready go nagana ka yona nthole e diragetšeng wa nagana ka yona o tlo kgwetša e le gore go kwata mola go no tloga kore wa bona gore okay ke mistake e le gore le nna nka o dira and a ke expect gore ge ke o dirile motho a kwate goba wa ipotsa gore a se ntho e le gore ke tshwanetse ke ke piletše malwetse ka yona ke mistake o mo simple okay ke tšone tše ke le tshwaretše go tšona beke yona yekhi a re kopaneng gape mo nakong e sa fetšego pelo ke lakaletša matlhatse le mahlogonolo ke a leboga